Gündiziňiz haýyrly bolsun mähriban ildeşler we siziň hemmäňizi biziň Dubai Machine Mother YouTube kanalymyzda hoş gördük. Siziň bilen kompaniýa Machine Mother we BMN alyp baryjysy Haýtmyrat. Şu günki size görkezjek bolýan awtoulagymyz iki müň ýigrimi üçünji ýylda öndürilen Toyota Highlander kysymly awtoulag we bu Iň polny, aňrybaşy, full komplektasiýasy bolan Platinum, iki müň ýigrimi üçünji ýyl, kanadskiý zborka, Highlander Platinum. Iki müň ýigrimi üçünji ýylda öndürilen Toyota Highlander-da näme üýtgeşiklik bar, nämesi üýtgeýä we olaryň bahasy, olaryň içindäki funksiýalary içi-daşy doly görkezeris we soňunda bahalary barada size tanyşdyrarys.

Näme zat üýtgeýär? Ilki bilen üýtgeýän zat bu motory. Bärde öň biziň bilşimiz ýaly V6, V6 alty silindrli üç ýarymlyk motor, benzini dwigitel gelýän bolsa, indi iki dörtlük turbo benzin gelýär. Ikinjiden bi materiallary üýtgeýär we üçünji içinde salonda käbir üýtgeşmeleri bar. Ilki bilen bilmeli zadymyz näme? Toyota Highlander SUV, ýagny krossower kysymly awtoulag, bäş adamlyk, bäş gapyly, dwigateli iki dört litr, dört silindr iki dört litr turbo benzin gelýär, sekiz stupençdi awtomat transmissiýa, aýagynda ýigirmilik diska, panoramny kryşa, besprovodnoý zarýadnik, Proýeksional lobowe stiklo, gologramma, üç ýüz altmyş kamera, besklýuçowy dostup we başga-da birnäçe funksiýalary gelýär. Indi bolsa geliň gysgaça daş sypatyny göreliň. Aýagynda ine şular ýaly diskasy gelýär, ýigirmilik razmerde. Üç ýüz, iki ýüz otuz bäşe elli bäş, ýigirmilik. Ýagny iki müň ýigrimi ikidäki ýaly hiç zat üýtgänok. Iki müň ýigrimi iki, iki müň ýigrimi birde nälik dizaýnda çykan bolsa edil şular ýaly diskasy we öň sypaty edil şolar ýaly iki linzaly. Ksenon, DHO, Dnewnoý hodowoý ogni, Также LED fog lamp, LED protivotumankasy, öňki parktronikalar, üç ýüz altmyş kamera, Distronic, adaptiwnyý kruiz kontrol, we öňünde ine şu radiatornyň rişotkasy glýansowyý material, i we bärde ine hrom ulanylan. Indi bilmeli zadymyz näme? Öňki kapody, öňki ýalakka alýumin näler indi şi plastmas gelýär. Iki müň ýigrimi ikide, iki müň ýigrimi birde arka bagažnik plastmas çykdy. Bilýän bolsaňyz, indi iki müň ýigrimi üçden başlap öňki kapodymyz hem plastmas. O düýdügi näme? Eger-de maşyn ýol heläkçiligine uçrasa ýa-da awariýa bolsa, öňündäki kapodyny öňki ýaly urup zat edip, gönläp, bejerip bolanak. Hökmany çalyşmaly bolýar, sebäbi plastmas. We ýokarsynda, kryşasynda şeýle alýuminowy, hromirowany rufrak gelýär, ýagny Railingi na krişe, panoramny owadan krişasy we ine geliň arka tarabyndan seredeliň. Arkada-da edil iki öňki kuzowa iki müň ýigrimi iki ýigrimi birdäki ýaly üýtgeşik zat ýok. Arka bagažymyz eýýäm öňki modellerinde üýtgeýärdi. Zat plastmas gelýär. Platinum all wheel drive näme bar? Arka parktronikalary, otražatel gabaridini görkezýän, nižniý difizor we bärsindenä hrom, ştaýjygynda hrom gelýär. Arka kamera. Bu NH taýda-da spoýlerimiz sa stop signalym. Full komplektasiýa platinum bolany üçin bunda kick sensory gelýär, ýagny aýagyň hereketlendirme bilen arka bagažnigi açyp bolýar. Mine, görşüňiz ýaly, pult elimde hiç zady basamak, aýagyň hereketlendirmek bilen açylýar we şoň bilen ýapylýar. O-da öňem bilýänsiňiz, ýagny eliň ýükli bolsa, zanet bolsaň, knopkany basyp bilmeýän bolsaň, aýagyňy hereketlendiräýmeli. Ine bärsinda knopkajyk bardyr, ine şu taýsyna görkezilen Quick Rapid. Ine, eliňde ýüküň bolsa, zanýet bolsan, aýagyňy şeýdýäň we açylýar. Indi näme gelýär içine? Birinjiden-ä bellemeli zadymyz audio sistema akustikamyz JBL gelýär. Hawa, ikinjidenem içinde rezinowy kowriklary gelýär. Ine, rezinowy kowriklary bu gyş üçin we ine trýapoçny diýýär, matadan bolan kowriklerimiz gelýär ikinjisi. Hawa, ondan daşary ine bu ştory dla bagaža.

Platinum full komplektasiýa bolsa, onda aýratyn şeýle kapitanskiý kreslo gelýär. Hawa, bu ýerde podstakanigi bar. Ine şeýle EB we klimat-kontrol hem-de podogrew sideniýa arka oturgyç üçin. Ine podogrew sideniýa, klimat-kontrol aýratyn, iki sany Type-C zarýadnigi.

Perforasiýalanan şeýle. We üç ýüz altmyş kamera oturgyjy gyzdyrýan, Avtonastroýka Dalny Bližny, arka gapyny açýan, ine şular ýaly jykka knopkalary. Awtoulagymyz push start bilen gelýär. Ine otlaýas awtoulagymyzy. Maksimalnyý skorost iki ýüz ýigrimi kilometr ças. Polnusty sifrowoý panel pribor, ine şu taýda-da proýeksiýa na lobowoý stiklo. Proýeksiýa na lobowoý stiklo. We ine bärde uly monitor gelýär. Üç sany dilimiz bar, iňlisçe, ispanskiý, fransuskiý. Ors dilinden proşiwka edip, soňra ustanowka edäýmeli. Umuman, bärde näme, nawigator gelýär, telefony birikdirip bolýar, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth arkaly, beýleki ähli nastroýkalarymyz şu taýda bar. Esasy, klimat kontrol we oturgyjy gyzdyrýan, üfleýän, podograw, wentilýasiýa sidenýa. Aýnalary gyzdyrýan, arka aýnalary gyzdyrýan podogrew. We indi öň besprovodnoý zarýadnik bilýän bolsaňyz şu taýda gelýärdi. Indi şol şu tak geçipdir. Ine esasy üýtgeşmeleriň biri şu ine besprovodnoý zarýadnikimiz şu taýda gelýär. Galany w prinsipi öňki ýaly iki USB-C, bir sany USB. Hawa. Bu da ine skor rычagymyz, režimleri, sport norma, eko režim we iki sany drive mod. Ýagny e, rock 4 bolanda Gum, neme, daşly, bolotaly ýerler üçin, bedene gumluk ýer üçin sand med. Spesialny režim dla spuska, ene, bu da snow režim, garda, gar ýaganda, doňakçylyk bolanda. Elektriskiý ruçnik, awtohod. W prinsipi, ne, içinde boldy esasy zat şu. Galany, ene, panoramny kryşa, hawa, şeýle açylýar, owadan panoramny kryşa. Knopka sos. Galan ähli zat öňki öňkülik standartny. Täsine üýtgeşmeleriň biri şu zarýadniga bärik geçdi we täze ene uly monitor. Başga näme aýtmaly? Bärde ne ähli kitaplary, hemme zatlar içinde gelýär komplektinde. La podnomernik. We ene açary. Açarymyz ene iki sany açar gelýär. Biri pult, biri açar. Ofisialnyý pristawitelleri aýdyşyna görä, indi ikinji pult goýanaklar, näme üçin diýseň, çip, çibiň ýetmeýänligi sebäpli, ikinjisini ýöne abyşnyşlar ýaly açar edýär we bir sany pult gelýär. Ýöne arka tarabyndan-da şeýle görünýär we ýöne öň tarabyndan hem şeýle görünýär. Awtoulagyň bahasy şu günki günde iki müň ýigrimi üçünji ýylda öndürilen iki müň ýigrimi üç modeliň gytlygy sebäpli bahalar ilkibaşda birazrak gymmadrak, ýöne Wagtyň geçmegi bilen häzir täze partiýalarymyz gelse, onda maşynlar arzanlamagy mümkin. Ortaça aýdanymyzda Platinum komplektasiýalary altmyş sekiz müň, ýetmiş müň aralygynda satylýar. Paket ýagy bilen bardyr. Eger-de satyn almak isleseňiz, şu wideomyzyň aşagynda biziň Dubaýdaky ofisimiziň adresini we telefon belgilerimizi belläp galdyrýas, habarlaşyp bilersiňiz. Kapotyny, agramyny görä aýtsak, edil plastmassygy bildirip baranok, öňki ýalak agyr, agramy, ýöne wsýotaki alýumin näler. Ine, täze çykan dwigatel, iki dörtlük turbo, dört silindr gelýär, rýadnyý çetiri silindra, po litražy dwa i çetiri litra turbo benzin. Hawa. Bu täze iki dörtlük motor ähli awtoularda ulanýar. Täze çykan Lexus RX üç ýüz elli, iki müň ýigrimi üçdäki täze çykan Toyota Highlander. Hawa, öňki üç ýarymlyklary aýryp, şoň ornuna ine täze iki dörtlük turbo dwigiçeli goýýarlar. Ine görnüşi şular ýalak. Şunuň bilen Şu günki gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Eger-de bu wideo siziň göwnüňizden turan bolsa, size ýaran bolsa, onda laýk basyň, dostlaryňyz bilen paýlaşyň we biziň YouTube kanalymyza agza bolmadyk bolsaňyz hökman agza boluň. Bu ýakyn wagtda geljek täze wideolarymyzy görmeklik üçin. Hoş sag boluň, ýene görüşýänçäk.